Salowmalikim hormatly ildeşler. Araza baýramyňyz gutly bolsun. Araza aýynda çeken zähmetleriňiz, tutan arazalaryňyz we kylan ybadatlaryňyz kabul bolsun. Şeýle mukaddes günlerde yhlas bilen eden dogalaryňyz we dilegleriňiz hasyl bolsun. Bu ýyl bütin adamzadyň üstüne Abanyp gelen korona hasaçylygynyň, bu şeýle-de ähli howp-hatarlaryň sizden uzak bolmagyny, bu geljek ýyllarda-da şeýle mübärek günlere sag-aman gowuşmagyňyzy tüýs ýürekden arzuw edýäris. Bilşiňiz ýaly, Türkmen kultur ojagy bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda esaslandyryldy we şol wagtlar hem Almanyň Köln şährinde resmileşdirildi. Şol wagtlardan bäri her ýylyň maý aýynda diýen ýaly Magtymguly atamyzyň doglan gününiň şanyna aýdym-sazly uly toýlar we dabaralar geçirildi. Olardan alnan wideolaryň käbirini biziň Facebookymyzda ýa-da internet sahypamyzda görensiňiz. Biz bu ýyl korona sebäpli üýşmesizligi maslahat bildik, ýöne şonda-da Magtymguly atamyzyň doglan gününiň şanyna bir gutlag hatyny taýýarlap, bu gün siziň huzuryňyza geldik. Rugsatyňyz bilen okaýarys. Sözlär Magtymguly dili türkmeniň. Hormatly ildeşler, gadyrdan dostlar! Türkmen halkynyň milli şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününi Türkmen kultur ojagynyň adyndan size, dünýäň ähli künjeklerinde ýaşaýan doganlarymyza hem-de türkmen medeniýeti bilen gyzyklanýan ähli dost-ýarlara tüýs ýürekden gutlaýarys. Pyragynyň döredijilik dünýäsi tema we çeperçilik taýdan örän giň, baý we hemmetaraplaýyn bolupdyr. Ol adamyň içki we daşky dünýäsine degişli dürli temalar hakda görelde alyp nusga eder ýaly iňňän nepis we çeper eserleri umumy halka düşnükli bir dilde döretmek bilen türkmen nusgawy, diýmek klassyk edebiýatyny esaslandyrypdyr. Söýgi hakda aç-açan gürrüň açmak entek güne we şonuň bilen gadagan wagtynda Türkmen halky Pyragynyň Eý ýaranlar, bir ýüzi gül, Aýa aşyk bolmuşam diýen täze, erkin, batyr we janly owazyna geň galypdyr. Ony setirme-setir öwrenipdir we ýadynda saklapdyr. Magtymgulynyň döredijiliginde iň ähmiýetli temalaryň biri-de türkmen halkynyň syýasy we jemgyýetçilik ýaşaýşy bilen baglanyşyklydyr. Goňşy ýurtlarda bolan patyşahlaryň, emirleriň we hanlaryň basyp alyjylykly we çapawulçylykly çozuşlarda türkmen ýurduny talap, onuň günäsini bolsa alamança adynda türkmeniň öz boýnuna ýüklän wagtlarynda Pyragy bäşimiz türkmeniň türkmen binasy we öňi-ardy bilinmez ýaly goşgular düzüp, Bu ýagdaýdan dynmak üçin, geljek nesilleriň parahat, erkin we bagtly ýaşamaklary üçin türkmen tire we taýpalarynyň birleşip, özbaşdak bir döwlet gurmaklary gereklidigini aýdypdy. Ýöne ilki özi bilen, soňam bir-biri bilen başyna gaý bolan türkmen taýpalary azrak men we köpeňräk biz diýip, bilelikde we agzybir bolup bilmedi. Şeýle-de bolsa, Pyragy we onuň halkyň umumy bähbitleri bilen baglanyşykly beýik arzuwlary bu güne çenli öz hakyky mirasdüşerleriniň ýüreginde birkemsiz ýaşaýarlar. Zülpüňe bend eýlediň dost, gaýry zyndan istemez. Milli şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan güni we onuň şanyna her zaman we dünýäň her bir künjeginde tutulýan milli baýramlar gutly bolsun! Size berk jan saglyk we üstünlik dileýäris! Türkmen kultura ojagy Köln ýigrimi dördünji maý iki müň ýigrimi Diňläniňiz üçin sag boluň!